Li gorî zanyariyên Efrînpost roja Îna Borî welatiyên ji bajarokê Heyanê di bin konê sersaxiyê de li gundê Burçheyder gotinên nejadperistî li dijî Kurda gotin wek Kurdên cudaxwaz, Kurdên gawir û ev yek bû sedem nerazîbûna welatiyên Kurd ên li konê şînê amade bûyî. Her wiha muxtarê gundê Burçheyder Hecî Ehmed Hesen yê çil û du salî di bersiva wan de got madem li gorî we Kurd wiha ne, hûn li herêma me çi dikin? Piştî welatiyên Kurd ji encûmena sersagiyê derdikevin, nişteciyên hawirde rê li muxtarê gund digirin û bi daran lê dixin. Di encamê de destên muxtar dişkên û seranserê laşê wî şîn dibe. Hêjayê gotinê ye ku li gundê Burç Heyder nêzîkî sed û pêncî malên Kurd hebûn, lê piştî dagirkirina Efrînê ji aliyê çekdarên terorîst nîvê welatiyên resen yên Kurd nêzîka du hezar kes koçbar bûn û sîh Malên ji bajarokê Heyan û Enedanê li wir hatin bicîkirin. Doh roja Sêşemê desteya Îfta, Ewqaf û Karûbarê Olî Mizgefta Mihemed Behaeddîn El Ulebî Li gundê Upila yê girêdayî bajarokê Bilbilê li ser rûberekî sê sed mitr çargoşeyî vekir. Di rêwresma vekirinê de Weqfa Diyanetê ya Tirkiyê, Encûmena Xwecihî, serkirdeyên Encûmena Leşkerî û nûnerên Encûmenên Îslamî, yên hikûmeta demkî amade bûn. Hêjayî bîrxistinê ye ku ev mizgeft di bin sîwana xêrxwazên hevkar yên saziyên Tirkiyê wek Komeleya Beyt El Emel û Komeleya El Eyadî El Beyda hatiye avakirin. Tê zanîn ku ev mizgeft di bin navend ji bo hînkirina îdeolojiya cîhadî ya tundrew ji bo keç û xortan. Ji ber ku dagirkiriya Tirkiyê rêve dike li ber komele û rêxistinên ku baweriya wan Bi ramanên Elixwan el Muslimîn tên dako bi azadî xebatên xwe yên ji bo guhertina nasnameya navçeyên kurdî berdewam dikin. Îro roja Çarşemê danê sibê artêşa Tirkiyê ya dagirker bi topên giran gundê Bênê û Saxonekê û daristanên wan li navçeya Şêrawa ya girêdayî Efrînê kirin armanc. Ev topbarana nû ya Tirkiyê tê piştî aramiya li navçeyê ku nêzîkî du heftiyan hebû. Tê zanîn ku artêşa Tirkiyê ya dagirker piştî gefên ji bo dagirkirina herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê hêzeke leşkerî mezin nêzîkî hêzên rejîmê li deverê bicî kir ku milîsên Artêşa Niştimanî ya girêda yî Enqerê li wê deverê cih girtibûn. Bi hatina zivistanê re mêlîsên Artêşa Niştîmanî ya Sûriyê yên girêdayî dagirkiriya Tirkiyê bazirganiyê bi pêdeviyên xelkê dikin. Hin jê deran gobinpêkirinên mêlîsên dagirkiriya Tirkiyê li Serêkaniyê belge dikin. Danzanîn got çeteyên komên girêdayî bi Artêşa Niştîmanî ya Sûriyê qaçaxçîtiya gaz û mazotê dikin. Herwiha wê sotemeniyê ji bo navçeyên din di riya Mcar ya navdewletî ve diguhêzin û nahêlin bigihêje bajarê Serêkaniyê û gundewarên wê. Tên zanîn ku nirxê bermîleke mazot gihiştiye sê sed û çel hezar lêreyên sûrî ku nêzîkî sed dolarî dike û pirraniya karkerên ku qaçaxiyê dikin, ji çeteyên Firqeya El Hemzat û polîsên leşkerî ne. Wek her car Encûmena Kocehî ya girêdayî dagirkiriya Tirkiyê beramberî wan kiryaran bêdeng e. Rûbirûna metirsiya belavbûna vîrûsa Korona li Hesekê bi sedema kêm bûna betilên oksîjînê dijwar dibe. Di derbarê vê mijarê de roja Duşemê berdevka Komîta Tenduristiyê li Hesekê Sîhem Mella Elî ragihand ku sedema kêmbûna dagirtina betilên oksîjînê vedigerek kevin bûna navenda tekane ya taybet ji bo Nexweşxaneya Gel li Hesekê Herwiha Sîhan Melle da zanîn ku ev kêmbûn karê rûbirûna belavbûna Korona dijwar dike. Tê zanîn ku ew navend şêst betlên oksîcînê her bîst û çar demjimêran dadigire ku niha tenê sed û bîst û pênc betlên oksîcînê li nexweşxaneya Covid nozdeh li Neşwê û yê li gel li Hesekê berdest in. Li aliyekî din berdevka Komîta Tenduristiyê li Hesekê anî zanîn ku rêjeya tojbûna Korona ta radeyekê cîger e ku rojane sî kes têne tomarkirin. Hêjayî gotinê ye ku Desteya Tenduristiyê ya Rêveberiya Xweser ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê di serjimareya xwe ya dawî de şazdeh rewşên mirin, du sed û sî û heşt yên tûjbûn û sêzdeh jî yên çakbûnê tomar kirin.